Wel yn gynta, croeso mawr i chi Ysgol Gyfun Gŵyr. Diolch, allai jyst weud, ysgol wicked! Ond yw e?
Athrawon really cool, OMG!
Wel, i ni gyd fel yna, ni. Uh, so, beth ydych chi'n meddwl am y gêm? Oedd e'n wicked, oedd e'n really wicked. Like, yr awyrgylch yn awesome yn y dre yng Nghaerdydd ar ddydd Sadwrn. Yym, ond o'n i yn gwybod, o'n i'n teimlo yn yr awyr bod ni defo yn mynd i ennill. So oedd pawb yn joio, ond dwi'n meddwl y gêm fawr bydd dydd Sadwrn yma. O, yn sicr, yn sicr. A chi'n gallu rhagweld bod ni'n mynd i ennill hwnna gyda tipyn bach o lwc? O, ni wedi trafod hyn yn barod. Ni yn defo mynd i ennill, ond mae'n mynd i fod yn anodd achos mae tîm Ffrainc yn like super unpredictable. So like bydden nhw probably yn dod ar y cae a like just chillio am deg munud a bydden ni gyd yn meddwl oh wicked ni'n ennill a wedyn bydden nhw'n cael tricks mas o'r bag a like rhoi braw i ni so like ond bydden ni defo yn ennill. Mae'n anodd gweud yn diwe, mae'n anodd gweud ond ni gyd yn gobeithio efe. Defo, fingers crossed. Beth amdanoch chi wedyn ni yn dilyn y, y criw rygbi o gwmpas y byd? Yn ni'n gwybod, yn ni wedi gweld chi yn Zeland Newydd ac yn y blaen. Mae hwn o bod yn fod yn brofiad. Sut, sut nath y gyd ddechrau? Yy, wel, fi yn like prime stalker Team Rugby Cymru, so lle bynnag maen nhw'n mynd, fi'n mynd hefyd. So like, yr haf yma, maen nhw'n mynd i Awstralia. OMG. Pwy sy'n mynd i drio mynd hefyd? Fi! A fi'n credu bod chi'n hoffi un ohonyn nhw yn arbennig iawn. Oh, sir!
Wel, basically, o'n i'n hoffi Jamie Roberts, ond mae wedi torri calon fi. Ond fi methu siarad amdano fe gormod, achos byddai'n Oh.
Rhowch exclusive i ni yma yn Ysgol Gyfyn Gwy. Unrhyw beth mwy i chi moyn dweud? OK, exclusive, OK. Oedd like total connection yna. A oedd fi a Jamie yn meant to be together. Ond oedd y problem oedd, oedd, like, oedd e mor shy, pob tro oedd yn gweld fi oedd o'n rhedeg bant.
Mae hwnna'n gallu bod y broblem wedyn ni, yn dyw e? Ydy, like, ti'n methu byw dy fywyd gyda dyn sy'n rhedeg band o hyd. Na, na, dim rili.
A beth am raglen Jonathan? Beth mae hwnna fel i weithio arno? Mae fe yn awesome! Achos, like, fi'n cael mynd i loads o lefydd gwahanol, tra bod Jonathan a Sarah a Nigel yn stuck yn y studio. So fi'n cael jammy job. A maen nhw'n maen nhw'n legends, so like, fi yn really joio fe. Nawr te, ni 'di gweld chi wrth gwrs fel Madam Rugby, ni hefyd yn cofio chi fel rhywun oedd oedd yn cl'au ti, yy, Nigel, hefyd. Shwt 'ych chi'n mynd ati i baratoi ar gyfer mynd mewn i i'r i'r bobl gwahanol yn y cymeriade hyn? Be- o's rhywbeth 'ych chi'n neud i baratoi ne'... Wel, of's fi angen penderfynu beth i wisgo, a of's fi angen penderfynu sut ma' nhw'n siarad, so like, yym, dydi pawb ddim yn siarad fel fi, yn deud OMG a wicked am pob peth. Ond yy so like fi'n meddwl am y ffordd ma' nhw'n siarad, ffordd ma' nhw'n ymddwyn, pwy yw ffrind i nhw, fath yna o beth. Ych chi'n selio nhw ar unrhyw un arbennig neu odw e'n gyfuniad o bobl neu odw e'n... Cyfuniad falle o bobl a phrofiadau. Ac i orffen te, odych chi'n meddwl bod Cymru yn mynd i ennill y gamp lawn? Dyn ni yn defo mynd i ennill! Yay!
Wel, diolch yn fawr i chi am, am ddod yma, a phob hwyl i Gymru. Efe, pob hwyl i Gymru! Yay!